Déi Finanzblos, déi geplatzt ass, et muss een et ëmmer erëm widderhuelen, ass d'Resultat vun enger riseger weltwäiter Ëmverdeelung. Uewen astronomesche Räichtum an e puer wéinegen Hänn, deen a spekulativ Geschäfter verpollefert gëtt, ënnen Stagnatioun oder Regressioun vun de Léin, vun der Kafkraaft vun de Liewensbedingungen. Déi héich Rendite si jo net nëmmen, wéi dat elo heiansdo duergestallt gëtt, en Nullsummespill vun der renger Spekulatioun, wou deen ee Spekulant gewënnt, wat deen anere verléiert. Déi Renditen Déi Aktiekuren, déi Dividenden, déi ginn am Endeffekt erausgepresst aus der produktiver Ekonomie, also leschten Enns aus der Aarbecht vum Salariat. Mär bezuelen net fir Är Kris. A mir fuerderen d'Leit, déi schaffen hei zu Lëtzebuerg, och op, Haart an däitlech ze soen, Mär bezuelen net fir Är Kris, mär sinn net Schold un Ärer Kris. An iwwregens, mär hu scho bezuelt, schonns virun der Kris. Mir si schonns bei der Verdeelung schlecht ewech komm, zum Beispill beim Undeel vun de Léin un dem geschafene Räichtum, och hei zu Lëtzebuerg. A mat der Indexmanipulatioun hutt Der eis Léin a Renten nach eng Kéier gestrëppt virun der Kris, an ausserdeem d'Sozialleeschtungen mat där selwechter Indexmanipulatioun verdeiert. Mär hu schonns bezuelt mat dem Verloscht vun eisen Aarbechtsplaze schonn virun der Kris. Dës Regierung ass ugetratt mat 8.000 Aarbechtslosen, et sinn der elo 13.000 an. Et ass selbstverständlech, dass d'Kris nach net voll duerchgeschloen huet. Et gëtt héich Zäit, ëmzedenken an entspriechend ze handelen. Et gëtt héich Zäit, d'Kéier ze kréien, de Casino zouzemaachen, Schluss mat dem schnellen a maximale Profit fir déi eng op Käschte vun all deenen aneren. Et gëtt héich Zäit, dass sozial Gerechtegkeet erëm eng vun den alleréischten politeschen Prioritéite gëtt. A sozial Gerechtegkeet, dat heescht méi sozial Gläichheet. An dat heescht net nëmmen eng Ëmverdeelung vum materielle Räichtum vun uewen no ënnen. Méi Gläichheet, dat si vill Dimensiounen. Dat betrëfft Bildung, Kultur, perséinlech Entfalung, Participatioun um ëffentleche Liewen an un de politeschen Entscheedungen. An dat ass de Fuedem, dee wierklech roude Fuedem, deen duerch eise Programm geet. Dat ass d'Kohärenz vun eisem Programm a vun eisem politeschen Engagement. Et gëtt héich Zäit also och, datt och an der Chamber eng aner Stëmm ze héieren ass. Et gëtt héich Zäit, déi Lénk. Merci. Wéi meeschtere mer déi wirtschaftlech a sozial Entwicklung autonom, dat heescht onafhängeg vu private Profitinteressen? Dat werft éischtens emol d'Fro vum Funktionnement vum Staat op. De Finanzsektor ass dat schlecht Beispill. Wann zwou Banken ouni Kontroll esou vill staatlech Sue kréien, wéi an engem Joer u Steieren op de Léin an op de Gewënner erakommen, mat deene Suen hätt een 10.000 Wunnenge kënne bauen, dann ass dat keng Verstaatlechung vun de Banken, dann ass dat eng Privatiséierung vum Staat. D'Regierung huet offensichtlech an hirem Konjunkturpak d'Flucht no vir gesicht, nach méi staatlech Hëllefe fir d'Privatkapital, nach méi Dereguléierungen, administrativ Vereinfachungen nennen se dat. Den CSV-Banquier Thiel huet dës Woch a sengem Bericht fir en neie Wuesstumsmodell, deen am Iwwregen all déi al bekannte Saachen widderhëlt, Ugekënnegt, elo misst en Ordoliberalismus kommen, en Uerdnungsliberalismus. An dozou féiert de Wee och zwangsleefeg, wa soll alles bleiwen, wéi et ass, wéi jo zum Beispill den adr verlaangt, mer wëlle bleiwen, wat mer sinn. Deem hale mär eng aner Wirtschaftspolitik entgéint. Si soll finanzéiert ginn aus dem Resultat vun der wirtschaftlecher Aktivitéit. Dat heescht, d'Profitter mussen erëm geholl ginn, éischtens fir Léin a besser Aarbechtsbedingungen an zweetens fir eng regional Entwicklung, déi no de Bedürfnisser vun de Leit ausgeriicht ass. De Staat soll eng zentral Roll, eiser Virstellung no, bei deeër Ëmverdeelung spillen. Dat ass eng Fro vun Demokratie, an net fir näischt ass och an eisem Wahlprogramm e Kapitel iwwer Demokratie dran. Natierlech si mer eis bewosst, dass esou eng Politik op en erbatterte Widderstand vun deene wäert stoussen, déi un deeër hautiger Politik verdingen. Mir sinn eis och bewosst, dass esou eng Politik nëmmen am europäesche Kontext duerchzesetzen ass, wat awer viraussetzt, dass se fir d'éischt emol an all de Länner op d'Dagesuerdnung gesat gëtt. Dat erkläert och, firwat dass mär net den Austrëtt aus Europa fuerderen, mee au contraire eng wierklech europäesch Politik, mat deeër eleng och nëmmen dee regionalen Aspekt an de Grëff ze kréien ass. Eis Fuerderunge giffe vill méi Leit erëm an d'Aarbecht bréngen. a giffen dem Salariat insgesamt eng aner Duerchsetzungskraaft ginn, fir hir Situatioun ze verbesseren. Zu deeër Verbesserung gehéiert och zum Beispill, dass de Mindestloun, dee fir d'Aarbecht bezuelt gëtt, net däerf ënnert der Aarmutsgrenz leien, wéi dat elo de Fall ass. Mer verlaangen duerfir seng Erhéijung ëm 300 Euro. An dozou gehéiert och, dass duerch den Index verhënnert gëtt, dass eng zousätzlech Ëmverdeelung zu Gonschte vum Kapital iwwert de Konsum geschitt. Rechter vum Personal, schliisslech a vun hiren Delegatioune sollen ausgebaut ginn, fir datt se hiert Uleies besser an de Betriber artikuléiere kënnen.
Un eis ass et nozeweisen, datt de Kapitalismus net dee gëeegente Regimm ass, fir global Problemer ze léisen. Hien ass a senge Genen ausgeriicht op d'rücksichtslos Konkurrenz an op d'Ausbeutung. Seng Weltuerdnung ass déi vun der Ongläichheet an net déi vun der Solidaritéit a vun der Planung. Déi Solidaritéit an d'Planung wären awer néideg fir déi planetaresch Problemer ze léisen. Mär fuerderen zu Lëtzebuerg eng Reduktioun vun den CO2-Emissiounen vun op d'mannst 30 Prozent bis 2020. Déi handelbar Emissiounszertifikaten, déi zu enger neier Produktspezialisatioun vun der Bankplaz ze gi schéngen, sinn eng neoliberal Aberratioun, déi kee Gramm CO2 ofbauen, am Géigendeel, Technologesch Erneierung am Energie an am Transportsektor bremsen. Mär fuerderen, dass d'Kris dozou ausgenotzt gëtt, fir och zu Lëtzebuerg, dat mat engem eenzege Prozent un erneierbaren Energië Schlussliicht an Europa ass, ëmzesteigen op déi nei Technologien an domat eng nei technesch Dynamik am Land auszeléisen, déi. de wirtschaftleche Monolithismus ronderëm de Finanzsektor ophieft. Géint d'Tendenz zum gläserne Bierger hu sech déi Lénk säit hirem Bestoen ëmmer erëm gewiert. Policegewalt, repressiv Sécherheetsgesetzer an de lamentabelen Zoustand vun eisem Prisongswiese waren ëmmer eis Themen a wäerten dat och an Zukunft bleiwen. Wann eisen neie Militärchef an eisen éischte Generol, jo, wann dësen Här no senger Amtsaféierung am rtl Top Thema seet op d'Fro, firwat een iwwerhaapt nach eng Arméi brauch, An en äntwert, Ënner anerem fir géint Manifestatioune virzegoen. Dann misst villäicht bei all Demokrat den Alarm ugoen. Wann de Policeapparat ëmmer méi ausser Kontroll geréit, wéi an der Bommeleeër-Affär oder wéi déi vill Fäll vu Policegewalt weisen, an de Minister Frieden weider Police a Justiz an sengen Hänn behält, da stellt sech d'Fro, ob et iwwerhaapt nach eng Gewaltentrennung zu Lëtzebuerg gëtt. Wien de Lénken de siwente Juni säi Vertrauen ausschwätzt, wielt och eng konsequent biergerrechtlech a fräiheetlech Kraaft. Mir wëllen d'Stëmm vun deene sinn, déi ganz genau wëssen, datt d'Sécherheet vun der ganzer Gesellschaft, vun der sozialer Sécherheet ofhänkt. déi awer gläichzäiteg och wëssen, datt et ouni Fräiheet keng Sécherheet gi wäert, wien d'Fräiheet wéinst vermeintlecher Sécherheet opfert, wéi dat de Luc Frieden zesumme mat sengen LSAP oder DP-Koalitionäre mécht, dee wäert, an dat hu scho Leit wéi de Benjamin Franklin gesot, sënngeméiss, dee wäert esouwuel d'Fräiheet wéi d'Sécherheet verléieren.